א גוטן אוונט, מיטוואך ב' סיוון, יום המיוחס, גרויסע טאג, מען דערנענטערט זיך אונז צו שבועות, עס איז צייט צו רעדן עפעס וואס האט צוטון מיט שבועות, האט צוטון מיטן עולם, מיט אונז, מיט אלעמען. ס'איז א צייט צו טראכטן. מענטשן וואס ביינאכט ווען מיר אלע זיצן און לערנען, דער זאגט תיקון, דער לערנט, יעדער איינער מיט זיינע מנהגים. אבער איר ווייסט, א גרויסער עולם, און ליידער, ווי עס קוקט יעצט אויס לויט די ציפערן, א שליש מיר רעדן דאך נאר פון אונז חרדים, איך רעד נישט וועגן די פרייע און איך רעד נישט וועגן די מאדערנע און איך רעד נישט וועגן די אנדערע, איך רעד וועגן אונז חרדים. א שליש שבועות ביינאכט זענען נישטא, נישט נאר שבועות ביינאכט, א גאנץ יאר, זיי פארקריכן און גייען אוועק. קוקט אויס פון די, לויט די ציפערן וואס מיר באקומען און מיר זעען וואס טוט זיך אין די גאנצע וועלט, מיט זינגט זיך אן ביי קינדער און בחורים א שליש! ס'איז דא ארום די דרייסיג טויזנט בחורים און אינגלעך און בחורים צען טויזנט פון זיי אפגעלאזט ס'איז אין אלע קרייזן אלע קרייזן בלי יוצא מן הכלל ס'איז נישט אז מ'זאל אמאל זאגט מען זיי האבן הצלחה די אנדערע האבן נישט קיין הצלחה יא אמאל מאכט זיך א פלאץ וואס איז אביסל בעסער אבער ער דארף נעכט פארשטיין פארוואס, אבער באופן כללי אלע אלע אלע לעיקוואוד, סאטמער, חבד, ברסלב, ווער נישט, גערער, וויזשניצער, אין אלע פלעצער ליידט מען פון די צרה וואס פאלן אפ מער און מער און מער און מער און מער, און די שאלה איז פארוואס. אזויפיל! ס'איז קיינמאל אין די היסטאריע נישט געווען אזעלכע ציפערן, און איך רעד נישט ציפערן איך רעד פראצענטן, ווייל מ'דארף פארשטיין ציפערן איז אוודאי אז ס'איז גרעסער איז דאך אלץ גרעסער, אבער אין פראצענט אזא פראצענט אזא שליש זאל אפפארן יא, אין די צייט פון השכלה איז אפגעפארן נישט ווייל אפגעפארן צוליב חינוך צוליב אזעלכע סארט סיבות, נאר דארטן פשוט מענטשן זענען ארויס מיט ארבעט מיט מעשיות מיט השכלה מ'האט גענומען לערנען ספרים חיצונים און אנדערע זאכן מ'איז פארקראכן, ס'איז געווען אן אנדער סארט סיבה פארוואס מ'איז פארקראכן, אבער כ'רעד ביי אונז, ביי אונז איז נישט קיין ספרים חיצונים און ס'איז נישט קיין השכלה און ס'איז נישט די אלע זאכן, פארקערט די וואס גייען ארויס נאכדעם וואס זיי ווערן פארקראכן דענסמאל גייען זיי נעמען זוכן לערנען וואס זיי ווילן דארטן לערנען, למעשה איז דאך נישט אזוי, למעשה. מען פארקריכט ביי אונז אין אונזער חינוך אין אונזערע חדרים אין אונזערע ישיבות אין אונזערע פלעצער דארטן פארקריכט מען, דאס איז א פאקט מען קען פון דעם נישט אנטלויפן, דא שטעלן זיך א גאנצע שורה פון פראגעס, די ערשטע פראגע, טוען מיר עפעס דאס אפצושטעלן? קענט איר מיר באווייזן אז ס'איז געווען איין כינוס פון מועצת גדולי התורה, צו פון התאחדות הרבנים, צו פון די קאנאישע רעבעס, צו פון סאטמאר, זאל זיין ווער דאס איז, אידא חדס, וואס האט געשטעלט א כינוס, געמאכט א כינוס פון מומחים, וואס מ'זאל זיצן נאר ברעכן די קאפ פארוואס איז דאס אזוי? איך פרעג אייך, איז דאס נישט גענוג סיבה? אז מען זאל ברעכן די קאפ זען וויפיל מען קען ראטעווען, איר וועט זען ווען מען ווערט עלטער וויל מען מחזיר בתשובה זיין און מען גייט ראטעווען נפשות, מען קען זיי ראטעווען יעצט, מען קען די מערהייט ראטעווען יעצט, איידער עס איז פארקריכן, דען איז מען שוין צו שפעט, טוט מען עפעס פאר דעם? האט מען משקיע געווען אין די מינימום צו געפינען און פארשטיין פארוואס אזויפיל קריכן אוועק? זאג איך אייך דא. איך וועל נישט זאגן אז ס'איז נישטא קיין יחידים וואס זוכן און ווילן און העלפן, יא יא ס'איז דא אזעלכע, אבער באופן כללי ציבור זעען מיר מודעות, זעען מיר כינוסים, זעען מיר אז מ'ברעכט קאפ וואס טוט מען אפצוהאלטן די נומער, רופט עס נשירה, אין לשון קודש רופט מען עס נשירה, וואס דאס הייסט ס'פאלט אפ. רבותי, ס'איז ערב שבועות יעצט, און די צייט וואס מיר זיצן און לערנען איז נישט גענוג, מיר טראגן א חוב צו זארגן פאר אונזערע קינדער און קינד'ס קינדער, און יעדער איינער ארום, די רבנים דארפן זען פארן עולם, פארן ציבור, די מחנכים, מען דארף ברעכן די קאפ אין א צייט פון שבועות, א צייט פון קבלת התורה, איז זיך א צייט פון אחדות, זיך א צייט וואס מען קען רעדן און טראכטן אן ווייניגער נגיעות, מער מענטשליך, טראכטן צו דער זאך. און מען קען, ס'איז נישט מען קען נישט, יא מען קען זאגן מען קען נישט ראטעווען אלעמען, אבער א גרויסן טייל קען מען, און כ'וועל זאגן פארוואס, ווען מען לערנט די סיבות פארוואס קען מען טרעפן, מיר האבן א גרויסן פראבלעם מיטן סדר החינוך, מיר האבן א גרויסן פראבלעם מיט ווי אזוי מ'איז מחנך, ווען מען נעמט ארויס דעם געשמאק פון די קינדער צו וועלן גיין אין חדר, צו הנאה האבן אין חדר, צו הנאה האבן אין ישיבה, צו הנאה האבן פון לערנען, צו פילן גוט, און נישט נאר דאס, צו זיך פילן גוט, איר דארפט פארשטיין אזוי, ווען א קינד פילט זיך גוט קען מען מיט אים אלעס טון, פילט ער זיך נישט גוט, דער אייבערשטער זאל אפהיטן, נאכער דעם געבן דעם געשמאק אז הנה טוט דאס, און נאכער יעדער קינד איז דאך אן אנדער וועלט, ס'איז דא אזויפיל ענינים צו רעדן און און צו זיצן, דאס איז דאך נישט דא ביי אפאר מינוט צו קענען רעדן וועגן דעם אפילו, איך בין דאס נאר מעורר ווייל ס'איז יעצט ערב שבועות. און שבועות איז דאך א צייט פון א צייט פון קבלת התורה, דאס איז די צייט ווען מיר דארפן טראכטן אויפן גאנצן עולם, ווען מיר דארפן טראכטן וואס טוט מען דא תיקונים פארן עתיד, אפצושטעלן די נשירה, ווייל איר וויסן ס'ווערט גרעסער און גרעסער און גרעסער, מ'גיט א קוק ס'איז נישט געווען קיין שליש ביז לעצטנס, ס'איז געווען אינגאנצן א יאר, ביז צוויי יאר צוריק איז עס געווען צוואנציג פראצענט אינגאנצן, וואס איז שוין ארויף צו א שליש, און ווער ווייסט ווי ווייט ס'וועט נאך גיין, אויב מ'וועט נישט אפשטעלן, אויב מ'וועט נישט זוכן וועגן ווי אזוי מ'לייגט אריין אין א ריכטיגע חינוך, יא! אמת'ע מלמ אמת'ע מחנכים, אמאל איר ווייסט, ס'איז דא זייער גוטע מלמדים, וואס זענען נישט קיין מחנכים, און ס'איז דא גוטע מחנכים וואס זענען נישט קיין מלמדים. חינוך, און זיין א טיטשער ווי מ'רופט דאס, נישט די זעלבע, איך קען זיער גוטע מלמדים וואס זיי זענען גאלד, אבער חינוך, יא זיי קענען וויאזוי עסן צו קומען א געשמאק אין לערנען, אבער ס'דא נאך ארום דעם נאך אזוי פיל אנדערע עניינים אין חינוך, ביי זיי מ'איז מחנך א קינד אין אנדערע צדדים, ס'דאך נישט נאר איין זאך, מ'האבן זיך אריין געטון אין קאפ אז נאר אה, זיין געשמאק וויפיל זיי ווילן לערנען, וועלן לערנען, יא דאס איז זייער א גוטע זאך, אבער ס'דא נאך אנדערשע זאכן. וואס זענען גורם דעם קינד נישט צו לערנען וועסט יעצט א קוק טון און זען אזעלכע קינדער וואס האבן יונגערהייט נישט געלערנט און גאר עלטער כאפן זיי זיך, מיינט איר אז זיי וואלטן נישט געלערנט ווען זיי זענען יונג? ניין! מען האט נישט געוואוסט ווי צו האנדלען מיט זיי, דאס איז אינגאנצן, מען האט נישט געוואוסט ווי צו רעדן מיט זיי, ווי זיך צו פירן מיט זיי, ווי זיי ברענגען, איך האב געזאגט פריער, ס'איז א לאנגע לאנגע טעמע, ס'איז יעצט ערב שבועות וואס איך. אויף מתפלל אז גאט זאל אונז אלעמען העלפן אז מיר זאלן באמת פון דעם שבועות ארויסקומען מיט א וועג, און נישט נאר מיט א נייע קבלת התורה פאר אלעמען, נישט נאר פאר נישט נאר פאר צוויי שליש, פאר דעם גאנצן כלל ישראל, פאר יעדן קינד, פאר יעדן איינעם, און מיט דעם ראטעווען דעם עתיד פון כלל ישראל, א גוטן אוונט.